Узган атнада район үзәк хастаханәсендә Донор көне узды. Республиканың кан тапшыру үзәгенең күчмә станциясе бригадасы хезмәткәрләре Теләчедә булып донорлардан кан кабул итте. Узган 2014 елның февраль аенда 76, октябрендә 67 кеше кан тапшырган булган. 2015 елның ноябрендә әлеге күрсәткеч 86 га җитте. Гадәттәгечә, авыл җирлекләреннән кан тапшырырга килүчеләр күп иде, аеруча Олы Мишә, Сауш һәм Теләче авылы активлык күрсәтте. Кан тапшыру, кемнеңдер гомерен саклап калуга өмет, ышаныч дигән фикердә донорлар. Бу йөрдә курыкмыйм, бик рәхәт, организмга ул файда гына китерә. Каннар, тромбаларны бетерә. Бик әйбәт. Җиденче тапкырым бирү, бүген сигезенче була ала йөрсә. Башкаларга нәрсә тәкъдим итәсең? Бөтен кешегә дә йөрергә, кан бирергә, бик әйбәт, бик организмга әйбәт кенә. Кан бирер алдыннан җиңелчә иртәнге аш ашарга, спиртлы эчемлекләр эчмәскә, тартмаска кирәк. Донор булу өчен теләк һәм сәламәтлекнең яхшы булуы сорала. Теләче районы халкы медицина хезмәткәрләре Донорлар көнендә теләп катнаша. Тапшырылган канның да сыйфаты яхшы, дип әйтеп узды Казан табиблары. Донор булу өчен иң беренче, наверное, возраст унсигез яшьтән дә олырак булсыннар. Ансы бар. Аннан соң Икенче моментлары то, что кешенең весы хотя бы бер 50-50 килодан да артыграк булсын өчен кирәк. И самый главный инфекционный безопасность буенча авырмасыннар гепатитлар белән, ниләр белән авырмаган кешеләр кирәк. В основном күбесе килүчеләр стопроцентно здоровыйлар. Исәнлекләрен алып киләләр, әйбәт кешеләр, нормаль кешеләр, по выбору. Килгән өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә шулай бергә-бергә активно эшләргә кирәк. Кан бирүнең бернинди зыяны да юк. Вот самое главное, чтобы үзеңнең теләк белән, настрой белән килгән кешеләр дә нормаль булыр. Статистика күрсәткәнчә, ел саен бер бөтен уннан биш миллион авыру россияле донор каны кабул итә. Гадәттә ул, пешкән, яисә төрле дәрәҗәдәге авыр травма алган, операцияләр кичергән, кан югалткан авыруларга салына. Шунысын да әйтергә кирәк, Җир йөзендә яшәүче һәр өченче кеше донор канына мохтаҗ. Олы Мишә авылында гомер кичерүче Гилмановлар гаиләсе дә моны яхшы аңлый. Әтисенең изге гамәлен улы дәвам итә, Фәннүр абый әтисенең кан биргәнен күзәтергә яраткан. Кемгәдер ярдәм итә алам икән, моңа сөенәм, ди тыйнак Фәннүр әфәнде. Әлбәттә, иң беренче, егерме алтынчы, менә бүген инде ноябрь, донорлар көне бит инде. Әлбәттә, бу акцияне мин бик кирәк дип саныйм. Ни өчен дигәндә, бу акциядә күп кешенең гомерләре шушы без биргән каннар белән Исән кала. Мин бу акцияне бик дөрес дип саныйм һәм менә шушында килгән барлык донорларны донорлар көне белән котлыйм. Аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Ә инде бирүгә килгәндә 35-нче ме, 34-нче мәртәбә бирәм. Елга ике мәртәбә тырышам бирергә. Донор көнендә районыбызның 86 кешесе кан тапшырды, шуларның унҗидесе, медицина хезмәткәрләре. Кан салу фондына бу көнне районыбыз кешеләреннән алынган 33 литр кан озатылды. Эльмира Әхмәтҗанова, Илнар Хәнипов, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.